ס'איז געקומען א קאפל צו רבי שמעון בן יחאי, שטייט אין מדרש רבה שיר השירים, ס'איז געקומען א קאפל א מאן א ווייב צו רבי שמעון בן יחאי זיי ווילן זיך גט'ן, פאר א מענטש גייט זיך גט'ן, פארשטייט זיך גייט ער גיין צו א צדיק, צו א ערליכע איד, זאל איך עס טון? זאל איך עס נישט טון? מ'קען נישט, מ'קען נישט פלעין לעבן, מ'דארף האבן א מענטש וועם מ'פרעגט. געגאנגען צו רבי שמעון בער חי, איד'ס ווילן, פארוואס ווילסט דיך גט'ן? פרעגט ער, שוין דורך געגאנגען צען יאר אונז האבן נישט קיין קינדער. זאגט רבי שמעון בער חי, פיין, דו ווילסט האבן קינדער, אבער איין זאך, אזוי ווי די חתונה איז געווען מיט א שיינע סידור, ווען די טאג וואס עטס גייטס ענק מאכן די גט, פאר עטס מאכטס די גט, רופטס צאם די גאנצע משפחה אזוי ווי עטס האט געמאכט א חתונה. נעם ארויס א זאל און ברענג צו עסן און צו טרינקען מיט מוזיק מיט גראמעס, אזוי זאלסטו מאכן, פיין, מען גייט פאלגן א צדיק, און בשעת די סעודה, און דער האט זיך גוט אנגעטרינקען, נישט דער חתן, דער אינגערמאן וואס האלט יעצט פאר די, פאר ער גייט ברעכן די גט, גייט ברעכן א שידוך, ברעכן טעלער, פאר ער גייט מאכן, און ער האט זיך גוט אנגעטרינקען, ער איז געווען טויט טויט שיכור, זאגט ער פאר זיין ווייב, שרייט ער אריין צו די ווייבער, מיין ווייב! יעצט גייען מיר זיך היינט צוטיילן, יא איך וויל קינדער. איין זאך, געווען א גרויסע עושר, איין זאך פון די גאנצע פארמעגן, וועל דיך אויס, דאס קענסטו אהיים נעמען צוריק צו דיין טאטן. גייסט דאך היינט נאכט אהיים צו דיין טאטן, יעצט גט מען זיך, קענסטו אהיים נעמען. פיין. מען האט געטרינקען און געטרינקען ביז ער איז אראפגעפאלן טויט. זאגט צו פאר די באדינערס, פאר די משרתים, כאפטס אים אן, לייגטס אים אריין אויף א בעט, ברענג אים אהיים צו מיין טאטע. שוין. האט ער געטון. צופרי וועקט ער זיך אויף, און ער איז געווארן אויס שיכור, פרעגט ער, אזוי ווי אין סיפור המעשיות, וואו בין איך אויף די וועלט? וואו, וואס גייט פאר? מען האט דאך נעכטן, מען האט דאך נעכטן געמאכט א סעודה, און מען גייט זיך צוטיילן, און מען גייט, מען גייט זיך גט'ן. זאגט צו אים, דו האסט מיר געזאגט, אז איין זאך וואס באלאנגט פאר דיר, קען איך אהיים נעמען? איך האב נישט קיין בעסערע זאך פון דיין גאנצע פארמעגן ווי דיר. וואס טוט מען דא? מען וויל זיך דיך צוטיילן. שוין, מען גייט צוריק צו ר' שמעון בן יחיא. ר' שמעון בן יחיא פרעגט וואס גייט פאר? מען האט דאך אפגעמאכט, מאכט א סעודה און מען גייט זיך צוטיילן. זאגט ער, איך האב געזאגט ביי בשעת איך בין געווען אנגעטרינקען, איין זאך קענסטו זיך אויסקלויבן, און זי זאגט, איך האב נישט קיין בעסערע זאך וואס איך האב ליב פון זיין גאנצע זאך וואס באלאנגט פאר אים ווי אים. זאגט רבי שמעון ברכו, אזוי? אזוי? טאקע אזוי? מיט אזא ליבשאפט נעמט עטס איינער מיטן צווייטן? דו האסט נישט קיין בעסערע זאך אויף דער וועלט ווי אים? גייטס אהיים און עטס גייטס האבן קינדער. און זיי זענען אהיימגעגאנגען און זיי האבן זוכה געווען צו האבן קינדער. שטייט אין מדרש, רופט זיך אן די מדרש נאך דעם, נאך די מעשה פון ר' שמעון, מה דכ א מענטש וואס זאגט פאר א צווייטן בשר ודם, איך האב נישט קיין בעסערע זאך אויף די וועלט ווי דיר, קען ער זוכה זיין דורכדעם צו האבן קינדער, און א גזירה פון נישט האבן קינדער צען יאר ווערט בטל, איז דאך כל שכן ווען א מענטש זאגט פאר די אייבערשטער באשעפער איך האב נישט קיין בעסערע זאך אויף די וועלט ווי דיר, רבונו של עולם די בעסטע זאך אויף די וועלט ביסטו, איז דאך זיכער אז מ'וועט אים געבן פון הימל מורא'דיגע זאכן. דאס איז די מעלה אז א מענטש רעדט צו די אייבערשטער ער זאגט באשעפער די בעסטע זאך אויף די וועלט ביסטו, נישט דא קיין בעסערע זאך אויף די וועלט ווי דיר. מה דאך די פרוי האט געזאגט פאר איר מאן דו האסט געזאגט ביי די סעודה אז איך דארף קען מיך אויסוועלן א זאך וואס מיין בעסטע זאך איז, און זי האט אים אויסגעוועלט, זענען זיי געגאנגען צו ר' שמעון בר יוחאי, ר' שמעון בר יוחאי האט געגעבן קינדער בזכות דעם, איז דאך זיכער א בחור זאגט פאר די אייבערשטער באשעפער איך ווייס.